Kolosayguakuérape Kolosayguakuérape capítulo 1 Pablo ohai ko kuatia Kolosayguakuérape. Che Pablo, Jesucristo remimondo apóstol, Ñanderuete rembipota rupi, ha che hermano Timoteo, roguerahauka ko kuatia ñe'ẽ kóva, ore hermanokuérape ojeroviáva guive Jesucristo rehe, Ñanderuete jopói iporãmba jepéva gracia ha ipy'aguapy toĩ penendive. Pablo ha Timoteo oagradese Ñanderuetépe pe iglésia Colosapegua rehe. Ore roagradese Ñanderuetépe roñembo'e jave penderehe, rohendu guive peẽ pe jerovia porãha Jesucristo rehe ha pehayhu peína opaite Jesucristo reheguávape. Ha roagradese pe esperánsa peẽ peguerekóva ha ojeñongatúva peẽme g̃uarã yvágape, péva pehendúma va'ekue oñemoherakuãvo peẽme, Ñanderuete salvación añeteguáva, péva og̃uahẽma avei peẽme og̃uahẽ haguéicha ko yvy tuichakuépe, ko Ñanderuete salvación ñe'ẽ hi'ãha okakuaa porã opa rupi, ha péicha avei pende apytépe pe ára pehendu ha pejerovia guive añetehápe Ñanderuete perdón rehe. Upéicha penembo'e va'ekue avei Epafras oreirũ rohayhuetéva, ha'e ningo peteĩ Jesucristo rembiguái hekopeguáva peẽme g̃uarã, ha'e avei omombe'u oréve pe mborayhu pe Espíritu omoingo va'ekue pende pype. Upévare ningo ore avei rohenduha ára guive noroñembo'epoíri penderehe, ha rojerure pene renyhẽ hag̃ua hembipotágui ha opa arandu ha kuaapy espíritu reheguágui, peẽ peiko hag̃ua hekópe ijaháicha Jesucristo reheguávape, pembovy'a hag̃ua ichupe tapende'a opa tembiapo porãme, ha pekakuaa pehóvo Ñanderuete kuaapýpe, tapeñemombarete opa Ñanderuete reko jajái pu'akápe, péro opu'akapa hag̃ua paciencia ha vy'a reheve. Peagradese Ñanderuetépe penembokatupyrýgui pehupyty hag̃ua avei Ñanderuete resápe peteĩ ijopóiramo. Ñanderuete ñaneguenohẽ Satanás pytũ vai poguýgui ha ñandeguerova Ita'ýra ohayhuetéva retã guasúpe. Ipype ningo ha'e ñandesalva ha ñanemopotĩ ñane rembiapo vaígui. Jesucristo Ñanderuete ndojehechaiva'erã'anga, ha'e ningo Ñanderuete rembiapo ypykue, ha'e omoingova'ekue ichupe ñepyrũmbýpe. Jesucristo ningo pe iglesia kã. Ñanderuete ojapopa Jesucristo rupi oĩva guive yvagakuérape, térã yvy ári, umi mba'e ojehecháva ha umi ndojehecháiva, taha'e guapyha guasukuéra, taha'e jarakuéra, taha'e mburuvicha guasukuéra, taha'e pu'akakuéra, opa mba'e ojejapo ha'e rupi. Hebreos uno dos. Ha'e ningo oiko opa mba'e mboyve, ha ha'e rupi ha ichupe g̃uarã. Oñemoingo opa mba'e. Jesucristo ningo pe tete akã he'iséva pe iglesia akã. Ha'e ningo pe ñepyrũ, pe oñemoingove jevy raẽ va'ekue omanóva apytégui, opaite mba'épe ha'e ningo pe tenondeguáva. Ñanderuete oipota Jesucristo pype oĩmbaha Ñanderuete reko. Jesucristo rupínte oĩ perdón opaite tetãnguakuérape g̃uarã, ha'e oguerúgui pe py'aguapy yvága pegua hyguy rupínte oñeñohẽ va'ekue ikurusúre. Ha peẽ avei peñemomombyry. Ha peñemoĩ va'ekue Ñanderuete rehe pende py'apýpe pene rembiapo vai rupi, ko'ág̃a katu Jesús penemoingo porã jevy, hete omanógui peẽ peiko Ñanderuete renondépe hekopotĩva ha hekoky'a'ỹva ramo, ani hag̃ua oñe'ẽ vai hikuái pende rehe. Pepyta hatãke pende jeroviápe pe ñemongu'e'ỹre akatúva térã asu gotyo, ha aníke peñemomombyry ichugui, ha ani pepoi Ñanderuete ñe'ẽ porãgui. ni pe esperánsagui ha'e oguerúma va'ekue peẽme, ko evanhélio pehendúma va'ekue ha oñemoherakuãva opa yvy apére, ha che Pablo aiko ko evanhélio rembiguáiramo ha ipytyvõ añemyasãive hag̃ua ohóvo. Pablo omoherakuã Ñanderuete ñe'ẽ porãite Israelgua'ỹvape. Ko'ág̃a ningo avy'a che ahasa asyháre pende rehehápe, ha che amyanyheve ahávo che ro'ópe, pe jehasa asy, sufrimiénto,

ha ore ypykuéra ymaite guive, ko'ág̃a katu ojekuaauka hekopotĩvape. Ichupekuéra Ñanderuete oikuaaukase mba'épa ko mba'e ñemi he'ise. Heko jajeipa ituicha ha iporãitéva ningo Jesucristo voi tetãnguérape g̃uarã, ha ha'e pende esperánsa pehupyty hag̃ua avei heko jajeipa. Ore romoherakuã Ñanderuete mba'e ñemi, péva ningo Jesucristo. Roñatõi ha rombo'e opaite tetãnguakuérape opaite arandúpe, Peteĩteĩ oñembohekove hag̃ua avei Jesucristo rekopýpe, upevarã che voi añeha'ãmba ha añorairõ porã ipu'aka rupi. Colosayguakuérape capítulo dos. Aipota ningo peẽ peikuaa porã mba'éichapa añeha'ãmba tuichaite pende rehe ha Laodiceagua rehe ha opaite umíva rehe ndohechái va'ekue araka'eve che rova, omoangapyhy hag̃ua ipy'apykuéra oiko hag̃ua peteĩ ñe'ẽme Ñanderuete mborayhúpe ha oikuaa porãve hag̃ua ohóvo Ñanderuete mba'eñemimby, Ha'eha Hesu Crísto ha henyhẽte hag̃ua Ñanderuete arandúgui, ipype ningo ojajeipa opa arandu ha kuaapy, péva che ha'e ani hag̃ua avave penembotavy iñe'ẽkuaa rupi térã ijuruhe'ẽ rupi. Che rete penaiméiramo jepe pende apytépe, che Espíritupe aĩ penendive. Avy'a ha ahecha peẽ peikoha hekópe, Ha kyre'ỹme pe jeroviágui Jesucristo rehe. Peẽ peñemomba'e haguéicha Ñandejára Jesucristo rehe, upeichaite peiko avei ipype, peñembohapo ha peñemopu'ã ipype ha peñemohatãkena ipype pende jerovia rupi. Ñande rekove pyahu ou Jesucristo rupi. Cháke, peñeñangarekóke, anítei avave penemoñuhã iñembotavy térã yvy arigua arandu vyrorei rupi, térã yvy arigua jepokuaa ha kuaapy rupi, Térã yvy, térã kuarahy ha pytũ vai ñemomba'eguasu rupi, pemomba'eguasu uvei Cristo-pe, Jesucristo pype ningo oĩ avei opa Ñanderuete reko, ha Jesucristo pype peẽ pene renyhẽ ha'égui ningo opavave jára ha pu'aka akã, ipype ningo peẽ peñekytĩ'õ va'ekue pene circuncida va'ekue avei, ndapeñekytĩ'õi katu kuimba'e po rupi, Jesucristo rupi uvei, pemoĩvo pende rete ro'o rembipota vai Jesucristo poguýpe, Ha péva ojehu peẽ peñeñotỹ va'ekue hendive pe vautísmo rupi. Ha'e rupi peẽ péna che jevy, pejeroviágui Ñanderuete pu'aka tuichaitéva rehe ha Ha'e omoingove va'ekue Jesucrístope omanómava apytégui. Peẽ pemano va'ekue avei pene rembiapo vaieta rupi ha pende rete ro'o rembipota vai rupi. Ko'ág̃a katu Ñanderuete penemoingovéma Jesucristo ndive operdona haguére ipy'aporã rupi opaite ñane rembiapo vaikue. Pe kuénta ñande jarekóva Ñanderuete ndive, Jesucristo ogueraha ikurusúre ha opagapa ñande rendaguépe iñemano rupi. Upéicha Jesucristo iñemano rupi ombopovy opaite Satanás ha hembiguái guasukuéra pu'aka ha omotĩ ichupekuéra opavave rovaképe ombotyryrývo ichupekuéra hapykuéri. Mbo'ehára Japu. Upévare, aníkena avave oñe'ẽ vai pende rehe, pe úva ha pei'úva rehe, térã arete ára rehe, térã jasy pyahu rehe, térã sábado rehe, pytu'uha ára rehe. Opa ko'ã mba'e ningo ou va'erã va'ekue ta'angánte, Jesucristo katu pe tete añeteguáva. Aníkena avave oipe'a pendehegui pene ñorairõrepy, Iñemomirĩgua'u térã hi'ángel ñemomba'e guasu rupi, térã umi ambue ohecha va'ekue iképeguáre térã techapáy visión rupi, péva ningo hi'ánga rembipota vai ojererovuséguinte. Ha'ekuéra ndojejokói pe akã rehe, Jesucristo-re, pe yvyariguarete akã oisãmbyhyháicha hete, ipo, ipykuéra ha hajyguekuéra rupi omba'apoporãmba hag̃ua oñondive, upéicha Ñanderuete oisãmbyhy avei Jesucristo rete, Okakuaa porã hag̃ua, Jesucristo rete ningo ijiglesia ha ha'e ningo ijiglesia akã. Peẽ pemano rire Jesucristo ndive, mba'e rehepa peheja oñemoĩ peẽme tembiapoukapy heñói va'ekue yvy arigua akãgui ha oipotáva peẽ pemomba'eguasu yvy, kuarahy ha pytũ vaípe? Peñembo'yke katu ko'ã ñemomba'eguasu vaígui ha yvy arigua rembiapoukapy he'ívagui. Ani repoko kóvare. Térã ani reha'ã péva. Térã ani reñemboja kóva rehe. Opa ko'ã mba'e opa rei ojepuru rire, heñói va'ekuégui yvy arigua kuaapy ha mbo'epýgui, ha'ekuéra omoherakuã oĩha añetegua ha ñepytyvõete ikúltope, ha'ekuéra katu ojopyvaínte kuimba'e ha kuñarete ijyvy arigua rembiapoukapy rupi, hembiapo rupínte ha'ekuéra oñembotuichase. Kolosayguakuérape kapítulo 3 Peikove jevýramo, penase jevýramo Jesucristo ndive, peheka avei umi mba'e yvateguáva, Jesucristo oguapyha pe Ñanderuete akatúape, peheka umi mba'e yvagapeguáva ani yvy'ariguáva. Pemanóma va'ekue, ko'ág̃a katu peikove Jesucristo ndive Ñanderuetepýpe. Jesucristo ningo ñande rekove, ha ha'e ouha ára, pejupáta avei hendive Jesucristo reko jajeipa rendápe. Tekove tuja ha tekove pyahu. Upévare, pejukákena pende rete rembipota vai ojejokosévante ko yvy arigua mba'e rehe, ha anítei peiko oñondive pe menda'ỹre, pejuka pende reko raku ha pene remiandu vai ha'enteséva, péva ningo jaragua'u ñemomba'e guasu. Ko'ã mba'e vai rupi, Ñanderuete ipochy umi iñe'ẽrendu'ỹva ndive, ha opa ko'ã mba'e pejapomi avei, peikóramo guare gueteri pende rekove tujápe. Ko'ág̃a katu pepoi pehóvo avei opa ko'ã mba'e vaígui, pochy, ñeko'õi, ñaña, maldición ha ñe'ẽtie'ỹ anítei osẽ pende jurúgui, anítei pende japu ojupekuéra, pembo'i haguére pende jehegui pe yvy ariguareko tujakue hembiapo vaikue reheve, pemonde haguére pe tekove pyahu, kóva ningo oñembopyahuve ohóvo, Ha oñembojo jave ohóvo ñande Apohare reko rehe ha peikuaa porãve pehóvo ichupe, peikove hag̃ua avei Jesucristo rekópe, oĩháme ko tekove reko pyahu ndojoavýi ojuehegui Greciaygua ha Judaygua, ipire'i oñekytĩ'õva, oñesircuncidáva ha noñekytĩ'õiva, tetã ambueygua ha ka'aguygua, tembiguái ha patrón, Jesucristo oĩ hag̃ua opa mba'épe ha opavave rekovépe. Ñanderuete pendeporavo, penembohekopotĩ ha penderayhúgui pemonde jeporiahuverekópe, mborayhu reheve, py'aporã, ñemomirĩ, pochykuaa'ỹ, paciencia. Pejogueropu'aka ha peñoperdona Oiméramo oñemohembiapo vaíva, Jesucristo peneperdona haguéicha, upéicha peperdona avei pende rapichápe. Opa ko'ã mba'e ári, pemonde mborayhu, péva ningo ombojoaju porã añetetehápe. Jesucristo py'aguapy toisãmbyhy pende py'apýpe, upévare avei peẽ peñehenói peiko hag̃ua peteĩ tete añóme ha peagradese ichupe. Jesucristo ñe'ẽ tomyenyhẽ pende py'apy opa árape peñohekombo'e opa arandupýpe ha peñomokyre'ỹ salmo kuéra, purahéi ha ñembo'e rupi ha peagradese Ñanderuetépe pende py'aite guive, ha opaite mba'e pejapóva guive pene ñe'ẽ térã pene rembiapo rupi pejapo Ñandejára Jesucristo rérape ichupe rũguáicha ha peagradese Ñanderuetépe Jesucristo rupi. Mba'éichapa tembireko ména ha mitãkuéra oiko va'erã oñondive? Peẽ tembirekokuéra tapeneñe'ẽrendu pene ménape ijaháicha Jesucristo reheguávape, peẽ ménape hayhu añetehápe pene rembirekópe ha anítei pembopy'aro ichupekuéra. Peẽ mitakuéra peneñe'ẽrendu pende ru ha pende sýpe, upéva ningo ombovy'a Ñanderuetépe. Peẽ tuvakuéra anítei pemoñeko'õi pende ra'y ha pende rajykuérape ani hag̃ua na'ikyre'ỹvéi. Peẽ tembiguaikuéra esklávo peneñe'ẽrendu opa mba'épe pende jára yvy'ariguápe, patrónpe, Anítei pemba'apo porãnte pende Jára yvy arigua resa renondépente, pembovy'a hag̃ua ichupe. Tapiákena pemba'apo porã uvei pende py'aite guive, pekyhyjégui Ñanderuetégui. Opa pejapóva guive, pejapo pende py'aite guive pejapórõguáicha Ñanderuetépe, ha ani yvy ariguápente. Peikuaa porã voi Ñanderuete ome'ẽtaha peẽme pe yvága remime'ẽ tekove opa'ỹva pene rembiapo porã rypykuéramo, upévare pemba'apo tembiguái porãvaramo Ñanderuetépe g̃uarã. Upe hembiapo vaívape ningo oñeme'ẽta hembiapo vai repy, Ñanderuete ombojovakégui hekoitépe ha jaikuaa ha'e noporombojoavyiha yvy ariguakuéra apytégui. Colosayguakuérape capítulo 4 Patrón ha tembiguái Peẽ Jára yvy arigua patrón peiko hekópe pene rembiguaikuéra ndive, peikuaa porãke pende jaraite oikoha avei yvágape. Peñembo'e pene kangy'ỹre, peñangareko pendejehe ha peagradese Ñanderuetépe. Peñembo'e avei orerehe, Ñanderuete oipe'a hag̃ua peteĩ okẽ ikatu hag̃ua romoherakuã iñe'ẽ ha romyasãi Jesucristo mba'e ñemimby, secreto, upévare che aĩ avei yvyrakuao pe cárcelpe. Che amoherakuã porã hag̃ua Ñanderuete ñe'ẽ, ha'e ohechauka haguéicha chéve ha ha'e omombe'u haguéicha chéve. Arandu pópe peiko umi ojerovia'ỹva apytépe ha peiporu porã pe oportunida ha'e ombosako'íva peẽme. Peñe'ẽ py'aporã reheve pende rapicha ndive pemopu'ã hag̃uáicha ichupe, peikuaa porã hag̃ua mba'eichaitépa pembohovái hag̃ua ichupe. Ñemomaitei paha. Tíquico oikuaaukáta peẽme mba'éichapa aiko aína, ha'e ningo che hermano ahayhúva, chepytyvõhára ha chemoirũva romoherakuã hag̃ua Jesucristo ñe'ẽ porãite. Che voi ningo amondo ichupe pene rendápe peikuaa hag̃ua mba'éichapa roiko roína ha ha'e omoangapyhy hag̃ua pende rekove. Tíquico ndive amondo avei Onésimope ha'e voi pende rehegua ha ñane hermano hekopegua, Ha jahayhúva mokõivéva omombe'upáta peẽme opa mba'e ojehu va'ekue ko'á rupi. Aristarco, che irũ yvyrakuaópe, ha Marco, Bernabé primo, penemomaiteiuka. Marco rehe ha'epáma peẽme mba'épa pejapo g̃uarã og̃uahẽ vove pene rendápe pemog̃uahẽ porã ichupe. Ha Hesu hérava avei pe hekojojáva penemomaiteiuka avei, ko'ã mbohapy Judaygua omba'apóva chendive ko'ápe, ha'ekuéra chepytyvõ porã Ñanderuete kokueguasúpe omyasãivo iñe'ẽ porãite, ha'ekuéra chembopy'arory. Epafras penemomaitei avei, ha'e ningo pendereheguáva, ha Jesucristo rembiguái, Ipy'a ojejopy oikóvo penderehe, ha iñembo'épe ha'e ojerure peẽ peñemombareteve pehóvo pende jeroviápe pejapo hag̃ua Ñanderuete rembipota. Péicha eikuaauka peẽme ha'e ojepy'apyeteha penderehe Laodiceagua ha Heriápolispegua rehe. Demas ha Lucas, pe pohãnohára, che ahayhúva penemomaiteiuka avei. Pemomaitei ñane ermanokuéra Laodicea peguápe ha ñane ermána Nínfape ha umi iglesiaguakuéra oñembyatývape hógape. Pemoñe'ẽmba rire ko kuatia kóvape nde iglésiape, pemondo avei Laodicea iglésiape, ha'ekuéra omoñe'ẽ hag̃ua avei, ha pe kuatia ñe'ẽ amondo va'ekue Laodicéape, pemoñe'ẽ avei pende iglésiape. Ha che ha'ese Arquípope, ejapo hekoitépe Ñanderuete rembiapo oñeme'ẽma va'ekue ndéve. Che Pablo, ahai ko kuatiañe'ẽ kóva che potee rupi, che pomomaitei hag̃ua, ha peẽ peñemomandu'a hag̃ua che aikoha gueteri kárselpe Jesucristo rehehápe. Ñanderuete jeporiahuvereko toĩ penendive.